यौ सुनै छियै
की सुनू हमर दिमाग नहीं खाओ अहाँ हम तऽ खायब अहाँके दिमाग कहू की करब अहाँ हमर दिमाग नहीं खा सकै छी अहाँके व्रत अइ ना अहाँ हमर दिमाग खायब तऽ अहाँके व्रत टूट जायत अरे बेवकूफ इंसान हम कहै छलहुँ हैं कि हमर जे करवा चौथ के व्रत छै तऽ अहूँ के करऽ पड़त कखनो हम कहलहुँ हैं कि हमर जे दाढ़ी मूछ है तऽ अहाँ रखू
देखू नहीं राखू व्रत लेकिन अपन खाना पीना के व्यवस्था खुद कर लिया हम नहीं बनबा वाली छी हम ब्यूटी पार्लर जा रहल छी देखू एना नहीं करू हे भगवान लोक सब सही कहै छै भगवान जेकर मति छीन लै छथिन ओकरा श्रीमती दऽ दै छथिन हमर माथा नहीं खराब करू बुझलिए ना नहीं तो एक हफ्ता के लिए राशन पानी बंद कर देब अहाँ जे हमरा संगे एना करब तऽ अहाँ करवा चौथ के व्रते किया करै छी
अरे वो तो ब्यूटी पार्लर जाला नका नका साड़ी पहरेला और पड़ोसी के जरबेला
हमरा लगै छलै कि अहाँ हमर उम्र बढ़ावा ले करै छी अहाँ के उम्र तऽ हर एक साल बढ़ैत रहैया छी तीस के लगै छी चालीस के बात करै छी पचास के आ कमाई छी साठि ताहिमे हम की बढ़ा
हमरा सन के भोला इंसान भेट गेल तखनो अहाँ हमर इज्जत नहीं करै छी इज्जत के बात करै छी हम तऽ अहाँ के लेल राइतो के बचल दाल नहीं राखब लेकिन हम आला व्रत रखने छी आर की करू अहाँ के माथा पर बैसा लिया
आई भोरे से अहाँ के की भो गेल है जो अहाँ भिनभिना रहल छी आ मुंह फुला के बैसल छी दिन भिनाओ नहीं मुंह नहीं फुलाओ हम भोर से मेकअप सेकअप क के तैयार हो के बैसल छी और अहाँ एको बेर हमर तारीफ केलहुं हैं एतबे बात

कि अहाँ के समारू कहाँ के माय बाप के समारू कहो की की के समारू अहाँ किछ संभारू नहीं संभारू अपन जवान जरूर संभालू अहाँ अपन जवान बंद रखू आ देखे छी नो ठाकुर जी के ओ कते ख्याल रखे छथिन अपना कनिया के किस से सीखू
श्रीमती जी जे अमृत पीबै छै आ देव होइ छै जे विष पीबै छै ओ महादेव होइ छै आ जे विष अमृत दुनू के मिला कऽ पीबै छै ओ पति देव होइ छै
छोड़ू साड़ी के नन्ना पहले ई बताओ कि अहाँ सर्फ कतऽ सनने छलहुँ हैं हम साड़ी धोलहुँ तऽ हमर साड़ी छोट भऽ गेल आब ओ हमरा फिटे नहि आयत
अरे श्रीमती जी एना करू कि अहाँ ओहि सर्फसँ नहा लिअ अहाँके साइज छोट भऽ जायत तऽ अहाँके साड़ी फिट भऽ जायत ई सब बात ना अपना कका काकी लंग करू ई सब बात हमरा लंग नहीं चलत हमर दिमाग खराब भ रहल है अहाँके ई नखरा देखकर हमर दिल में एक शायरी आब रहल है कहब तऽ सुनाऊ सुनाओ हमर नस नस में अहाँ छी हमर नस नस में अहाँ छी बस बस में नहीं छी रुकू पहले हम अहाँ के तोड़ब तखन हम अपन व्रत तोड़ब
अरे तोरी के एखन तक अहाँ भारत कार्टून नेटवर्क के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हैं की अहाँ के नीक नीक मैथिली कार्टून नहीं देखऽ के अइ अगर अहाँ के नीक नीक मैथिली कार्टून देखऽ के अइ तऽ तुरंत सब्सक्राइब करू भारत कार्टून नेटवर्क